Hetiang ka rawn ti dawn hetiang ka rawn ti dawn avangin ram hmasa ber atan i min siam thar leh rawh tih kha hmanah lalpa ka hnehna lo lang chuan tih kha sai a sak hmain kan tawngtai lawk ange aw lo tawngtai ang u lalpa min hmangaihtu chungnung ber

ala zai thei zai lem enge timing te

kan chhiar nge Rome bungruk chang sawmhnih pathum Sualman chu thihna a ni si a, Pathian thil thlawn pek erawh chu kan Lalpa Krista Isua zarah chuan chatuan nunna a ni. Kan Bible chang chhiar takte Lalpa'n kan za tan hmangaihawm sawmsak ṭheuh rawh se, tunah kan la hriltu kha a inring chuan ṭanna hla lo sa ila chuan Opening Prayer kha hellam aṭang an rawn nei mai dawn nia. Awle kan tanna hlah tan i no kha ka hriat hriat hei hlabuk ka lo keng lo a ka hriat hriat ka rawn sa mai dawn a ni

Kawle kan program te kan chhunzawm kan kal chhunzawm zel anga tuna naupang hun ni lo hawng ang chang von sei duh tan sajda lam atang kan hawng masa don nia sajda lam atang khan Wilson te Leslie tu nau te Susan ai teu kha nom chuan tuna hun kan hawng e Amal te te a amal te te ko lo chuan an ring thu la nga a in atang mal te te hming in ko mai ra ole ole a wilson a kan ko ma se berang a sei don emaw pamisa e wilson a ka may the lord watch over you and give you peace number 6 verse 26 Hello me. Hello, hello me. Tuna a Leslie deu nau khan nom em an nom chuan um an nom lo nia nge road pui deu nau te khan nom em o um ni pawh nom lo ni chuan campus lama tang khan

Doris ite, Ben ate sang vi chang. Anom lo ania nge ka ti zong kan ni pot mai se no pang hun chu tuna tung trai hona kan lo nei nga tung trai tu pui tho du nei te kan om chuan tho na hun lo hong le lok ang Awk a lo thaw ve lawk ang a, U Liantluanga helam panga mi tunah hian ventilate, ventilation, ventilator ka tihna an pe an hmang a nih a buai deuh a. Vawiin pawh khanin a thi lek lek niin an sawi a, chu chu tawngtai pui a ngai khawp mai a, post covid ania pneumonia chu chu tawngtai puiin a lian tluang a, kan hre dawn nia. I tawng ring deuh thei maw u Tluang i sawi kha a hriat hlei thei lo a, a zawi lutuk a. E aw, i lian tluang a, lian tluang a, kan NYF leader pakhat tunah hian post pneumonia a ka tih post covid pneumonia avangin tunah hian serious deuhin a awm a damdawiin a ventilator an pe an hmang a chu chu tawngtaina kan hre dawn nia. Tawngtai pui ngai pakhat ka rawn thawh ve duh a, ka pu Pastor Ar Laltawn a Aizawl Adventist Hospital ah tunah a awm a, a thin leh a chuap a tha vak lo a, kar hmasa hmasa leh atang han Covid positive a, mahse a Covid positive kha a dam tawh a, a dam hnungah ah a chau ang reng hle mai a, min lo tawngtai sak dawn nen. Thawhbel duh neite kan lawm em? Alai kan nom lo ania nge kan rem chan dan danin tuna kan lo tawng trai mi dawn nia helama tanga tawpna ka rawn siam dawn nia

Tura min hruai khawm avangin na hmasa in lawm tu hriat la che. Veng leh te lalpa hei tawngtaipui ngaite hnena kan rawn tawngtaipui leh dawn a, kan tawngtaina tlawm thei tein chuan rim lo pawm sak em lo, i tlak sak tur chuan i rawn ngen ta meuh meuh che a ni. Hmasa in Pu Lian Tluanga Salama AYF leader pawh ani pawh a hrisel lo, a hriselna, a hriselna te harsatna te tawk a, chungah te chuan nang chuan a lo dam thuai thin e turin i chawlhna mal i chawlhni malsana te chu nang chuan han bur la, damna hriselna te a lo chang thuai thin e turin han awmpuiin ka i hre malsam tlat ang che. Sakna te a lo neih thuai thuai thin e turin nang chuan awmpui ka i hre malsam zel tur chen a nana te chu nang chuan han mal mal han sawm sakin han awmpui zel ang che. Chuan leh Pastor Ar Laltawna pawh chhuap lam tha lo te a nia, a thuah ten a chau ngawih ngawih tih dek an lo hria, khawngawih takin nang chuan mal han sawm la, i kut chakin i kut dam takin nang chuan han khawih tam leng che, i chawlh ni mal sawmna te ani chungah chuan han vur leh la, i kut chak takin han khawih in han ti dam ang che, aw lalpa khawngawih takin kan rawn dil tak te leh chuan midang an rawn sawi loh tam tak te pawh an awm ang. Chungah te pawh chuan Lalpa nang chuan kan buaina zawng zawng, kan harsatna zawng zawng i hre vek a ni. Kan zavaiin min awm pawhin kan i hruaivengin tlat la, kan programme leh zel turah te pawh a zavaia hlawhtling taka kan tihfel vek thei na turin chu zawng zawng chu Tholei Fapa Isua Krista min rawn dil a che. Aw, kan programme te kan chhunzawm leh nghal mawp mawp mai anga tunah thusawi tawi nei turin tlangval i banlal pek hlua lo sawm ang.

Lungaihna te, harsatna te, manganna te, beidawhna te kan tawh changin khawnge Pathian a awm? tiin mal ngawih ngawih ang ten i nu hre ve ngai ang. Pathian i mamawh lai ber khan a kal bo san daih ang che ten kan ngai thin ang. Kan Bible i lo chhantir ila, Mathaia bung sawmhnih pariat chang sawmhnih-ah chuan, Tin, ngai teh u, kei kumkhuain khawvel tawp thleng pawhin in hnenah ka awm zel ang, a ti a. Hebrai bung sawmpathum changa engtikah mah ka thla thlam tawp lovang che a, kal pawh ka kal ka kalsan tawp lovang che, a ti a. Thawnkhat Joana bung ni chang sawm paruk kan hmu phei chuan Pathian chu hmangaihna a ni, a ti a. Malakia bung thum chang ruah, Kei Lalpa hi ka danglam ngai lo va, a ti a ni. Zarovages a chatuanga fak phek zali sawmkua paruk ah chuan Zolenu in ti hian a ziak a. he is close beside them he talk to them but they don't understand ati isoi pathian kan bula om renga min berenga ma se a bek nei chang chuan kan hret thin lo ani pathian in tinge min bek thin kan ti chuan kan mu mang lama tangte pathian min be thea kan thian tha te emaw kan chung te tang kan pathian min be thea chuan bible atang te po pathian in min be thin ani a kei ni chu kan harsatna kan focus ngawr ngawr zela pathiana kan thlen mei tur zel ani chuan zarina sei chin zam zela Christians should not feel that they are in abandon of God when they are in sore temptation ati thlemna na sat te te har sat na mangan na kan to chang tian a pathian min kalsan to ni hi ten kan ti tur ani lowa pathian na kan tong trai nga chan puina kan dilanga ani min lo chang mai don ani Chuan a sei chhun zawn zel a, Setana chuan a Setana chu a kalsawn ang a. Tichuan Getsemane huana Isua vantir koin a awmpui ang khan keini pawh min awmpui ve dawn a ni, a ti a ni. Hi mihringte hi kan danglam a ni ni maw? Kum sawmhnih liam ta kan fashion leh tun anga fashion chu inpe khin ta ila a danglam tawh lutuk a, mihringte hi kum tin te kan danglam chho zel a, Tin, amaherawh chu a chang leh mihringte hi kan hlim a, kan lung ngai thin a ni. Amaherawh chu kan Pathian kan bulah a awm reng tiamtu hi a danglam ve ngai lo a, kan bulah a awm zel a ni tih hi hre thar leh theuh ang u. Chuan Jeremiah bung sawmhnih pakua chang sawm pakhat atanga sawm pathum kan en chuan tih hian a sawi a, Nang ni lama ka rilru putzia chu ka inhresia, inhun hnuhnung tawpah chuan beiseina pe tur cheuhin thil tha lo ni lovin thatna ka ngaihtuah sin. Tin mi lamanga ka hnenah in rawn tawngtai anga ka ngaithlang che u. Tin mi zawng anga in thinlung zawng zawnga mi zawng hnunah chuan min hmu ang a ti a ni. Chronicle pahnihna bung sarih Changsawm pali lo thli lei la. Ka hming pu ka mite chuan in ngaitlawma an tawngtai a, mi zawna an awm dan sual ten hawisan chuan van atangin ka lo ngaithlang a, an sual te ka ngaidam anga an ram ka ti dam leh ang ka ti a ni Pathianin Isaiah bung chawm nga panga changruk leh changsarih te kan han chhi kan han chhi zan chuan mu ola om lai hian lalpa chu zawng ula a hnaih lai hian ko rawh u mi suak sual chuan a awm dan sual chu ban san sela mi fel lo chuan a ngei tuana te chu ban san bawk rawh se lalpa hnena kir leh rawh se ti chuan anin a lo khawngaih anga Pathian hnenah kir leh rawh se, a nin a lo ngaidam nasa khawp dawn si a, a ti a ni. Kan zingah hian harsatna tawk te emaw manghanna tawk te kan awm mai thei a, Lalpa hnenah thlen la a lo ngaihtlak sak em em ang che. Tichuan, Misuala in ngai tawh, sual tawh lutuk, Pathian pawh min ngaidam duh tawh lo ang a, tih te in awm a nih chuan a la ngaidam duh chiah a. ala ala ngai dam thei che ni an an ron tong tai chuan ka lo ngai thlang a ka lo ngai dam ang a ti te ka hetiang thu tiam ro pui tak tak te che reng ila ti chuan kan pathian hi kan sual te nga min thung min thung rol tu ani lo a do theina khat ania khongai na khat ani Psalm za leh pathum chang reh leh chang sawmte kan en chuan kan hmu a ni aw. Kan sualte kan han hawi san a, Pathian lam kan han hawi leh chiah hian min lo ngaidam ang a, thiam min chantîr a, min ti thianghlim a, chhandam kan ni a, chatuan nuna min pe thei a ni. Thenkhat Joana bung khat chang kua te, Galatia bung thum chang reh te, Efesi bung hnih chang li chang chang kua te, enge, Thufingte bung sawmpakhat chang sawmthum pakhat te, Rom bung sawm changkua te, Johana bung thum chang sawm paruk te hetiang te kan thlir chuan hetiang promise ropui tak tak hi kan hmu thin a ni. Pathianin a theihnghilh tawh a che ngai sul a, Pathian ala theihnghilh lo che a. Bible-a Pathian thutiang te hi ring la, pawm la, Pathian kan bulah a awm reng a ni tih hi hriathrenzawm zel ang u tih tawi te kha vawiin a ka sawi thei tawk chu ni se. Lalpa'n kan zavaiin malmin sawm theuh rawh se. Amen.

nula lalrin chen thunga kan lo met tunah chuan sermon hei thlakna hun kan lo nei tawnga tlangval tluanga ral te lo sawm ang ole tun chawhnu a hei hun tha tak min pe a a A bik takin hei ka thianpa Santosha te chhungkua hian min min rawn sawm a, anmahni lak tur ni deuh khan ka hria a, chuan amaherawh chu Mizo tawng te ngai a ngaih avang khanin a buaithlak deuh niin an hriat avangin an ai awh khanin min lo sawm deuh niin ka hria a, mahse he hun remchang hi ka lawm hle a, hei Ka hmel hriat vekin ni a, kan zanin tlaiah hianin i hun tha tak Pathianin min pek avangin ka lawm hle a ni tih kha kan sawi duh a. Tianga sermon han tih khan sermon tawi te ka rawn inbuatsaih a, chutah chuan a thupuia Mizo tawng leh Sap tawng han chawhpawlh la, Isua last word, Isua last word tiin ka rawn dah a, i inhrethiam mai anga Thunhunung min an thih dawna an sawi ang hi tia ang thunhunung hi ni. Min an thih dawna thu thunhunung an sawi reh reh hi an ngai pawimawh thei em em a. A chhan chu min an thih dawna khan maw thu pawimawh lo an sawi dawn lo a ni. Chuvangin thil pawimawh tak a ni thin avangin an dam chhunga Entir nan an nu leh pa ten an thih dawn ah an fa te an hrilh te kha chu an fa ten an dam chhung a tih hlawhtling te an duh thin a ni. Khatiang ang khan in Isua Krista pawh hian in a thih dawn khan in thu hnu hnung kan ti mai ang chu kha ang kha i zirtir te hnen ah khan a pe a ni. Chu chu kan han zir lawk dawn ni tawi te in Matthai bung sawmhnih panga kha in duh chuan an lo keu ve thei ang a. Matthai a bung sawmhnih panga ah khan in Isua Krista thih hma thu hnuhnung chu a awm a, a hnih ruk hnih sarih tih chhoh ah kha chuanin an man tawh a, Juda phiar tih kha a ni chho a. Matthai bung sawmhnih panga ah hian thil pathum a awm a, Isua sawi a pawimawh hlawm em em a, a vaiin ka rawn sawi anga mahse tawi te tein pakhatna ah chuan kan hriat theuh angin nula nula thianghlim sawm chungchang rawn sawi a ni. Chutah chuan a a panga a fing panga tichuan enge an neih vek tih chuan khawn var an nei vek, khawn var an nei vek a hei seven day hla ah chuan khawn var tin te eng zel rawh se kan tih te enge le aw kha kha sap tawng chuan ka hre tawh lo enge sap tawng khan ka theihnghilh daih khawn var tin te eng zel rawh se tih te kha a ni ta. Chuan enge an in an in an loh na tih chuanin aw an in an na sawi phawt a, an in an na chu mi an nghak ve ve a tiraw tah khan an nghak a an awm ve ve mo neitu khan nghak a an in an loh na ve thung chu khawn var tui chung chang ah khan ni ta ni khawn var tui kha i an chhiar lawk teh maw helai hi. Chang ruk atang khan aw. Tin zan lai takah chuan ngai teh u mo neitu chu a lo kal e, a hmuak turin lo chhuak ru khai tin au thawm a lo awm ta a. Chu veleh chuan nula thianghlim ho chu an tho vek a, an khawnvar te chu an buatsaih a. Tin a ate chuan a fingte hnenah in khawnvar tui kha min pe ve rawh u, Kan khawn var te a thi dawn e an ti a, nimahse Lalfing te chuan keini leh nangni tan a daih lo vang e, a zuartu te hnenah kal ula lei ve zawk rawh u tiin an chhang a, tin lei tura an kal an kal boh hlan chuan mo neitu chu a lo thleng ta a tichuan a peih te chu amah nen lawi chaw aiin lawi chaw aiin an lut a, tin kawng chu an khar ta a tih awm a ni. Chuan a tawpna a haichang sawm pathumah hian chuti chuan ngaihven rawh u a ni leh hun chu in hre si lova a ti a ni. Helai hian enge in an lo na tih chuan khawn var tui an nei lo a ni pakhat khan a a te khan. Hei hi kan zawl nei Pathian zawl nei in min hrilh dan in khawn var chu kan nei vek ang a, khawn var chu Bible hi a ni a, i thu chu ka ke tan khawn var a ni tih kha. Khawn var chu kan nei vek a, Ama erawh chu a tui kha, tui kha a pawimawh em em a, tuna kan kaihruaituin a rawn chhiar kha, Johana bung sawng pasarih chang thum kha, Chatu a nunna neih dan chu nangmah Pathian leh a tirh Isua Krista hriat hriat hi a ni a ti a, kha kha Khawn var tuineih dan chi khat chu ni ta. Hriat tih ah khanin ih kan hriat kan hre theuh tawh mai theia hriat tih ah hianin chi hnih awm a, hei Obama ka hria ka tih chuan min hre ve lo a. Amaherawh chu hriatna dang leh chu hei ka nu ka hria ka tih chuan ka nu leh kei chu kan in kan inhnaih em em a chuvain kan inhria a ni. Ih mimal inhriatna kha Khami Pathian leh Isua Krista hriatna tak tak inpawlna nun, inleichhinna nun neia kha khami kha a pawimawh a. Hetah hian Isua Krista thuhnuh hnung zinga pakhat ah chuanin ngaihven rawh u, khawnvar tui kha inneih loh chuan maw Thlarau Thianghlim luah kha kan nih loh chuan tuna kan hmasial ang ang te, kan chapona te, sual kan pai zawng zawng hi a reh dawn lo a ni. A luahkhattu Thlarau Thianghlim kan neih loh chuan Hei hi keimah tan pawn ka sawi a ni. I kan hlawhtling dawn lo. Tunah emaw kan intiang a, mahse Judah te pawh kha AD sawm sarih kha i history ah chuan rapthlak lutuk Titus an a hual kha kan hria nga. Khalaiah pawh khan Pathian thu hmang thoin i an lo hnial a, amaherawhchu enge an chan an chan tih chuan An that chimit vek a nih kha. Khatia ang khan a awm thei a ni. Khawn var nei siin a thu leh a ziak hang chauh kha kan pawm thei a ni. Chu chu chu Isua Krista khanin ngaihven rawh u tih a ni. Watch out a ti a ni maw? Fimkhur rawh u. Chuvangin inleichina nei lovin a thu leh a sakhuana ringawtah te khan in lo buai ang e tih kha a thunhnung pakhatna a ni a. Pahnihna chuan talent chungchang kan hmu a ni. Talent kha hei a thawnthui ka rawn chhiar vek lo nga, talent kha pu ber kha a awm a ti chuanin mi pakhat hnenah pakhat a pe a, a dang hnenah panga a pe a, a dang hnenah sawm a pe a, a lo let leh a. Aah panga nei khanin a lo ti pung a, a lo invest a, stock market ah te a lo a lo ti a tikhan chumi hnuah a lo pung ta a, a pu khan a lo awm em em a nih kha. Tichuan a sawm pawh a lo ti pung a tikhan mahse pakhat nei khanin ih lo ti pung loin a lo phum a. Kan hre vek nga thawn thu kha chu. Ka laiah khan talent chungchangah hian helai ami piah lamah chutianga ngaihven tur kan nih rual rualin Isuan fimkhur tura min tih leh chu kan thil kan hun tha leh sum te hi khawiah nge kan hman nakinah chuanin i chatuan chatuan chatuana rorelna hun a lo thlen hunah chuan kan sum tha leh Zum, kan sum te, kan tha, kan kan hun te kan hmanna hi ih teh sak kan la ni vek dawn a ni. Chutah chuan tun atang hianin kan eng nge enkawltu kan nihna hi kan chian a ngai a ni. Khawiah nge i sum i hman? Maw khawiah nge i phone i hman? Khawiah nge i hun i hman? I phone phone ah te khan eng nge i en? Maw thil hrang hrang kha intehna kha a awm ni keima'n ka rawn sawi sak thei lo. Cheu a, Keimah tan pawn keimah pawn beih mek ka nei a. A hma chuanin i ege a tlan chhe zawng ti meng a pha kar deuh zawng, a fing pha kar zawng a Pathian belh maw kha ka tum thin a. Mahse enkawltu thurawn te tih zawl nei ziak kha kha kha inhre tawng a. Khati ang deuh khan stewardship hi ka hriat chian hnuah hian ka hun tha leh sum te hi ka hmanna hi ka fimkhur tawh a ni. A chhan chu Pathian tan a ni lova chatuan thil daih maw, chatuan daih thil a nih loh kha chuan awmzia nei dawn lo a ni. Nakinah tuna inhai vur nan leh inchhek khawl nan mai maia kan hman ral thak chuan awmzia nei dawn lo a ni. Kan dam khaw chhuahna tur chu kan mamawh a, marawh chu tun hnaia testimony ka lehah chuan tihian zawl neina ziaka khawilai volume ber nge ka hre tawh lo. Mahse, tihian a ziaka Kan in leh lo, kan in leh lo te, kan thil neih, kan property hrim hrim ai hian thlarau pakhat hi a hlu zawk a ni. Chumi mil chuanin i hun tha leh zung maw, i sum te hmang ang che a ti a ni. Chu chutiang ang kan tih chuan nakinah chatuanin, chatuan a lo thleng hunah khan kan in chhir dawn lo a. Mahse chutiang kan tih loh chuan kan in chhir dawn a ni. Chu chu Isua Krista thunhnuhnung zinga a pahnihna chu a ni. I talent khawiah ngei hman i ti pung em? Pathian Lalram tan i ti pung em? tih kha a ni ta a ni. A pathumna chu, a thuhnung pathumna chu tih hian a inziak leh a, chang sawmthum pakhat atang kha a ni ta a. Tlaiah hian hei kan chhiar lawk anga chang sawmthum pali chang. Chumi hnuah chuan Lal ber chuan a dinglam mite hnenah chuan Ka pa vo bik teh u, lo kal ula khawvel siam tan tir a ta, in tana lal ram buat saih chu chang rawh u, tlai hian khawvel tawpa rorelna tur a sawi ni, a ding leh veiah khan kel leh ber a man awm a tih hian a sawi ni, ka ril a tram in nang in ei tur mi pe a, ka tui a hal in in tur mi pe a, mi khual ka ni in mi thleng a, saruak ka ni in puan mi sin tir a, ka dam lo vin mi kan a, tan in a ka awm in ka hnen ailo kal si a ti a. Hemi hi kan chhiar hianin ka tling lo em em a, seven day kan tlin loh na a ni, a ni ka dik chuan hei hi. Mahse hetah hian eng nge a sawi tih chuan khawvel tawpa rorelna turah khan Isua Krista'n eng hmangin nge ro a rel tih chuan tan in a kawm lai min lo kan a tia kha a criteria, a measurement pakhat chu a ni. Maw ka dam lovin min kan a tih te, saruak ka niin puan mi sin tir a tih te. Chuan Lalpa eng ti, mi felte chuan Lalpa eng tikah nge rilṭam in kan hmuh chia ei tur kan pek che tiin an an zawt a, tui hal in kan hmuh chia in tur kan pek che tiin an zawt a, eng nge tawpa chhang kha? Tih tak meuh in ka hrilh a cheu heng, ka unau te berte zinga mi pakhat chunga in tih chu ka chunga tiin ni ti ta chiah mai ni. Chuan a vei lama mite chu an chhe dawngin awm rawh se, kum khaw mai Diabola leh tirhkohte tan an buatsaihna ah chuan mi kalbosan rawh u, ka ril a ṭam in nang nin eitur mi pe lova tih maw a hma sawi chiah kha, mi pe lova, mi pe lova, mi kan lova tih kha a sawi leh ta ni. A tawi zawngin he lai hian eng nge sawi tih chuan Isua Krista khan vanram kan kaina tur ticket a niang chu maw? Vanram kan kaina tur ticket ah hian Hei hi a tel tlat a ni. Khawvel tawpa rorelna awmah khan a ding leh vaih a awm te ah khan enge a thlir hranna a criteria chu enge tih chuan mite ber chunga thiltitu te kha Isua Krista an tanpui anga khatiang anga mi tanpuitu te leh mi kantu te kha khang mi te kha a ni vanramah kai te chu helai hi a pawimawh em em kei ni hianin kei pawl kei ngei pawh hianin hei hi ka tlak chham lutuk a ni i thil tam takah chuan kan tha a hei hriselna chungchangah te i thil hrang hranga kan tha amaherawh chu helaiah hianin hei hi kan inzirna tur niin ka hria Isua thunhunhung ber a ni a tin hei a tawpah phei chuanin Chang sawmli paruk ah khan tin chung chu kumkhua hremna an kal anga mi fel te erawh chu kumkhua nunna maw kumkhua hremna an kal anga tih chu mai dil a ni mai a tiraw chuvang heng thil hi kan lak serious a ngai nih chu Isua thu sawi hnu hnung ber kan lo tih hlawh thlin ve ngei tur Isua kan hmangaih a chatuan nuna kan neih duh chuan Johana bung sawm pasarih chang thum ah khan Pathian leh Isua, a tirh Isua Krista hriat hi a ni a tia. Amah kan hriat chianna tur chu hei tuna min hrilh te hi ni mai ta. Tuna Bible heta, Lalpa, i aw hriat ka duh, kan tih kan tih lai khan Bible-ah hian thil tam tak min hrilh a, chu chu hei tunah hian a pakhana leh pahnihna kha chu kan hria ang. Ka pawh kha kei pawh la improve ka ngai a, mahse a pathumna hi ka rawn sawi uar dawn a ni. dan ina ka awm lai min kan em ti a kha ti ang te dam lo dam lo ka nih in maw min kan em ti ang chi a kha engtin nge hma kan lak ang tah khan Isua Krista kan hmangaih tak tak chuan hei hi Isua Krista chunga kan ti angin kan tih ve ngai ni tun hunah i ka ka ka ngaihtuah thin a helam pangah pawh futsal te kan khel a hei covid nineteen te pawh a awm chho na mahse futsal khel tur chuanin I kan chhuak reng thei tho maw zing karah pawh. Amar chu inkhawm tur ten tawngtai inkhawm tur te mi va kan tur te chuan i covid kan ti leh daih a ni maw. Chuan elder te pawn tumah a mi mal in ka engmah ka sawi chuang lo mah se rawngbawl tu te pawn a covid a nia an ti daih a maw ti ang khan mah se futsal khel tur te chuan an chhuak thei reng tho a khang te kha i sorkar dan palzam tur tih lampang in ka sawi lo a amarawh chu A theih ang angin heng ang Covid nineteen te hi ih Pathian rawngbawlna chhulhna tan kan hmang dawn em ni? Ih hetah a tawpah hei Isua Krista thunhnung pawimawh tak tak te hi kan tih loh chuan ih eng ang khawp pawn lo fel ila kan fel thlawn a ni mai lo maw? Chu lai tak chu a pawimawh ka ti em em a, vawiinah hian i ngaihtuah chiang leh ang u tih hi ka rawn sawi duh a, kan theih ang angin Pathian, Isua Krista thunu hnung te hi i hlawhtling tum ila, i nula thianghlim fing te ang khanin in in chhungkhat zel ila, tichuan talent te kha luang chhuak zel bawk ila, sum leh pai ah pawh, sumlawnna ah pawh hlawhtling turin theihtawp bei tho chung siin luang chhuak thei turin maw, mahni tan chauh ni lovin i chatuan lo awm tur atan thlarau bo chhandamna luang chhuak tam thei turin talent te tipung ila, hun te kan thiamna te tipung ila, Tichuanin kan theih ang angin helaia saruaka awmte, puan sin tur nei lote tunah tanpui tur tam tak an awm ang, chung chu kan neih ang tawk te te Pathianin min pawl dan ang a kan tih chuan hetah mifelte erawh chu kum khaw nunnaah an kal ang tih kha hei hi vawiina ka thuchah a ni mai se, Pathianin a thute malsawm rawh se. Amen. sawi tha khawp mai kan lawkpui theuh nge ka beisei tlangval tlawnga chunga kan lawm e tuna hian special song sa turin gracie kan som lenga hei hi banna hla ni pah fawmin rawn sa dawn ni a somang okay min hre them

Awle nula greasy chunga kan lawm tak zet zet a ni um tuna pon tur pawimawh te awm chuan pon hun lo hawng lawk ang ban lam kan hnaih tawh dawn a a awm lo a nih chuan tuna ban atang tangin naihsak turin tlangval tluang a ka sawi mai. tawngtai maw lalpa min hmangaihtu tun chawhnu inkhawm kan neihna ah zai hmangte i thu sawi hona hmangte tawngtaina hmangten lalpa nangmah chibei kan buk che a, khawngaih takin kan chibei bukna che khan angin min lo pawmsak la. I thu a kan chhiar angin nangmah hriat chatuan nun nei a, nangmah hriat kan duh a, ti tura min tih te tih kan duh a, mahse keimahniin chakna kan nei tlem hle a, keimahni nun theuha kan mamawh tawk theuhin nangin khawngaih takin min hruai la, min ti chak theuh ang che, i chawlhni malsawmna kan rawn dil leh a, midangte tana malsawmna ni thei turin Lalpa nangin khawngaih takin min hruai theuh ang che, kan sual erawh chu min ngaidam la heng hi Isua Krista hmingin kan dil e. Amen. Umm a nuam e program a tawi fel tha a, a hlimawm khawp mai kha, tluanga te kan hmu leh a, thusawi te kan ngai thla leh a, he ropui hlimawm khawp mai a nuam e, umm a bena te una awn fel bawk kha, kan ti tha khawp mai. awle chawhnu inkhawm program hruaitute aio in lawm thu kan sawi leh in za vai chunga kan lawm e hlawhtling tak kan nei avangin in za vai chunga kan lawm e lalpa in malsawm zel chiah ruah se.